A dyna rai o'r golygfeydd trist yma ar Faes Gaernarfon yn dilyn yr angla heddiw. Ac fi sawl datganiad heddiw hefyd sy'n tanlinellu'r effaith y mae colli Dafydd wedi'i gael ar y genedl. O dir cyffredin, fe ddywedodd y Prif Weinidog, Good. Now he's out of the way we can really start stamping the bastards out. O balas Buckingham. Oh, Joffin Eck! Mae cysgod y crwman, maen nhw yma! Right, right, ar eich traed! Ychydig o barchusrwydd, remember, right? Mae Amones wedi cael diwrnod chwfin ofnadwy fan yr angladd. Right, you do the door. Mae Ffranc bach o dan bwysau mawr, druan. O, Ffranc! Rydw i o dan bwysau mawr!
Mae'n ddrwg iawn gen i, Ffranc, ond mae rhai pobl yn chwerthin. A gwenu ar achlysur aur mor drystiol! Rhaid esgusodwch fi!
Mae ddrwg gen i, Elin. Ond ble mae eich chwfin parchedig? Mae Elin yr Efi yn ypset iawn ar ôl y cynghanladd heddiw yn Caernarfon, aren't we El? O El, El, peidiwch â fy atgoffa! Ond to top it all, Roedd yr Allegro wedi torri lawr, roedd Elin y bach yn sic fel saeth ci all over the A55, and we all had to walk! O dych chi gweld rhain? O dych chi gweld hwn? This was a chuffing stiletto before we ate the brecon bacon! Roeddwn i wedi bod trwy hell heddiw! Milf wells actually. A 'na i gyd rydych chi yn gallu wneud ydi chwthi'n chwerthin. Ffranc, ffranc, ffranc!
Siomedigaethus arnoch chi gyd! O, peidiwch ag ypsetio eich hunan bach! It's not fair, Ffranc! Rydw i eisiau Dafydd El yn ôl! But Dafydd isn't coming back! Mae o wedi mynd i i y bore caws a gwin enfawr yn y nefoedd. O, ei teir arglwyddi big time! Finito. Capot. Ie. A look at poor Eleanor. Dyw hi heb gael croes o'r telwngdod. Come here, love. Have a proper Welsh welcome. O, diolch, Frank. A ga'i ddweud, mae mae rhi mor gartrefol â hyn, o. I know, love, but this is real. Fog y ddynion a fog y ddynesyn ni. Rhowch groeso mawr, rhowch eich dwylo at eich gilydd for that lusty little lass from Dyfed, Wales, eich ffefryn chi a ffefryn ni, Elwyn Jones! Elinor! Didn't I? No! Elinor Jones!
Ahh! Ahh! Ahh! Oh, bloody hell, Frank! Oh, oh, wy'n shagged out ar ôl yr holl gerdd yna. Oh, sori, golles i tuag Elinor ar y ffordd. Oh, uh, stopes i yn Merthyr, ti'n i, i byrnu cocaine. Ah, oh, sa'n modd le mae pawb arall. Uh, stim, uh, stim bog i gael dy ti, Sir Frank. Uh, Wi, wi jyst y byrsto ti wel. Trwy y drws, Caleb. O, da gwr di Paul.
Frank!
Frank! Pwdi, pwy ydi a life size pipe cleaner gyda pidlen buffalo fel trwyn? Caleb ydi e, Frank. Roedd e ar Miri Mawr yn yr hen amser, ond roedd rhaid iddo ef stopio. O, rili? Oherwydd ei problem.
Beth?

Diolch, Bron. Big nose. Nawr te. Chi'n bihefio fel anifiled. Rhag eich cwilydd chi'r tri ohonoch chi.
Babis! A ti'n?
Os ragor o mas o ti yma Hwn ydw bant! O! Sori, bo fi'n yy pori!
Ffrainc! Rydw i angen fy tabledi modryb depressant! Do you want one? Aye!
Dw i'n sefyll nawr y tu allan i dŷ Ffrainc a Ffrainc Postlethwaite, ffrindie da i'r Arglwydd. Ac yma bydd yr ewyllys yn cael ei ddarllen yn nes ymlaen heno. Dymuniad yr Arglwydd oedd fod chwech o bobl y bresennol i glywed yr ewyllys yn cael ei ddarllen. Mae pump o bobl eisioes yma. Gwelwyd y chweched rhyw hanner awr yn ôl tu allan i Lanelwedd yn bodio. Mae'r heddlu a'r fyddin yn pryderu'n ddirfawr am ei ddiogelwch.
Mae'r amser wedi dod ar ein pen I darllen yr ewyllys, yr Arglwydd David Ellis Thomas. For the chuffing crying out loud, dim Smith. You tell him.
Thank you, Frank. Dymunaf i'r Eisteddfod Genedlaethol a'r Urdd gael eu rhedeg gan y clwb 18 to 30. A sgrapiwch yr orsedd

O, wel, yn eia o he. O, da, da, da, da, beth, beth fi'n gael? Um, dymunaf roi fy holl ddillad i Elinor.
Oh, dress down, love, it'll suit you. oh, Frank, edrych ar hwn. Edrych beth mae Caleb yn cael. O, oh, cocaine, gobeithio. Na, Caleb. Rwy ti yn cael mis i sochi allan. O. Oh. O, oh, na.
Nid A Betty Ford Clinic? Gwaith caled!
A Betty George Clinic, she'll bore you off drugs. O! O na!
Shit! Well i fi, well i fi stoco lan! Hey!
Chwffi nec, mae pawb yn Cwmru yn cael rhywbeth banu. Edrych, mae Max Boyce yn cael y Llyfrgell Genedlaethol. Mae Bron yn cael y traddodiad barddol. Diolch!
Never mind, love. O, a mae Dafydd Iwan yn cael hysterectomy, a mae Hywel Gwynfryn yn cael eroreth. I knew he'd get it! Oh, thanks, thanks!
O, beth ydy e, Frank? Wnaeth e ddim anghofio ni, Arglwydd mawr, read on, read on! You are not going to believe this, Frank. Oh, oh, Frank! Dymunaf adael i Frank a Frank. Beth, Frank, beth?

Os gwelwch yn dda, Trwthinet, bron ateb y drws.
It is not, you know, it's Prince Charles. Mae'r agosaf ddau at gael ei byw Charlie yno. Well, I'd like to know the uh, content. Sir Dafyddl's Will. Oh, mae'n ddrwg iawn gen i eich uchelder. I'll have another paper at the list. O, oh, dyma chi. O, oh, um, rydw i fe, Arglwydd Dafydd Ellis Thomas, yn gadael y rhain ei ti Prince Charles. Oh, that's you. Tywysog Cymru. Ah. Oedd yn rhywbeth y drws. Pwy sydd hwnna?
Symud e twat.
Thanks very much for the lift, chaps. Pwy on earth are they? O, wel, ei cheicheldar, yym, that's what David left you in his will. Margie Clark a'r anrefn. Oh, my God.

Do na welliant o, wel, I suppose mae gan rai pobl eu ffordd bach personol eu hun o de- delio gyda angau. Aye, happen Frank. Aye, and Caleb's little way was making a total teclyn of himself. All the way, boys! Fi'n gwybod, Frank, ond do you know what? Mae yr ewyllys yn bafflo fi hefyd. If only there was a way gallwn ni siarad gyda Dafydd.
Rydw i wedi cael ef. Seance! Aunt!
No!
I could be a medium! Yes, I suppose you could, Frank, with a good diet a dipyn bach o marfer corff. No, you don't understand a medium! Siarad gyda y meirw! Oh, Tyd, let's go and contact David! Sorry, stop! Right, round y bwrdd iaith! Rhowch ben, Bron, rhowch ben!
Elin, Charles, esteddwch o gwmpas y bwrdd iaith. Rydyn ni'n mynd i cael seance. Right. Oh, mae hyn yn spooky. Oh, pwp, cael its pills out of the way. Right. Diffoddwch y golau. Ooh. Oes na rhywun o'na? Oes 'na rywun wna? Wel, it's Prince Charles, Elin y Bron and Caleb is as... Frank, os gwelwch yn dda!
Oes 'na rywun wna? Helo? Helo, Frank! O, oh, Frank!
Twffi nec! O, oh, mae hyn yn twffi'n pathetic. Does neb ohonoch chi concentrate on you out there. Right. If I hear so much as an involuntary fart from you Tei allan, Feifi, right? Tei allan neu y drws. All right, Frank, mae'n ddrwg gen i. O'r gorau?
O'r gorau. O'r gorau.
Right.
Mae'n ddrwg gen i, Frank. Oh, beth nawr? Dydw i wedi gwneud involuntary fart. Oh!
Oh, Franca! Right, barod.

Rydw i wedi clywed sŵn and it was not my bottom.
O! O Ffranc, rydw i wedi clywed hef hefyd. Rhoi y golau ymlaen! Caleb yw e! O, na, na, na, it came from the cwtsh dan grisiau. O, Ffranc!
Ewch i weld, ewch i weld. O, mae gen i ofnadwy o ofn. O, all right.
Go on!

O, Ffranc, rydw i teimlo deirgroniad. O, o, Ffranc, mae presenoldeb yna. O, o, rydw i'n gallu gweld tywysog o bellefion amser yn dywad dros y bryn. O, o, mae arwr y genedl a fflam yn tanio yn ei fron. Rydw i'n gweld Owain Glyndŵr! You bitch!

O, thank, thank, thank. Allai hwn fod yn embarrassing iawn, mae e fod ar yr genedl, it could change our whole history. No, don't be so childish. Me and my merry men are going to change Wales and then change the world, and that's why I'm staying, ducky. Rydych chi chuffing? Wel, ddim, pal. Rydych chi yn mynd yn ôl i byd yr ysbrydion. Get stuffed. Frank, Frank, chi yw'r medium. Oh, I wish I was a large at this very moment. Just get rid of him! Oh, right.
Sue, Sue. Ewch o ma, go on. Sling your hook. Oh, Frank, dyw e ddim yn symud. Right then.
Well, Frank, does dim ond un peth amdani.

O, Ffrainc! O, it's all well and da, ond we're not close wedi cael gafael ar chwfin Dafydd Elis Thomas. O, Ffrainc, chwfiwch ef i gyd. Does dim ots gennyf i. Rydw i ddim eisiau gwybod pam roedd Dafydd wedi gadael Rosalind a Morfyn i ni, pam roedd e... O, roeddwn i ddim eisiau gwybod chwff all. O, dim ots, at least we know mae gan yr Arglwydd good sense of humour, yn doedd? You're not wrong there, Eff. O!
Ehh, I don't know about you ond rydw ei hollol parched. Beth am um, vitamin X? Sydd oren, Frank? Syniad chwthi'n pen i gampus, Frank! Oh, awe! Chwthi'n X! Helo, Frank.
Arglwydd bach! Beth wyt ti'n neud yn y chwthi'n rewgell? Stori hir, Frank.
Iesu, mae'r boi na'n hyll.
Di meddwl Ie, ydi. ie, yr arglwydd Dafydd Ellis. A pam uffar fod o'r un seis â ni ta? Search me, Iog.
A pam fod o wedi gwisgo fatha'r blydi Dalai Lama? The Lord works in bloody mysterious ways, Iogwrt. Daw dydd y bydd mawr yn rhai bychain. Daw dydd y bydd bach yn rhai mawr.
Mae i gyd wedi sgwennu ar waelod y bocs ewyllys. Sut â chi gyd?
Oh, mae Chuffin Coleg y Drindod! It's, it's arglwydd mawr! Chuffing hell. Dafydd El. Ringo i bod, ringo i bod. Listen, Anwyl Gymru. Yn gyntaf oll, nid wyf wedi marw, thank God. Yr heddlu cudd wnaeth fy shrincio mewn arbrawf, gan ei bod yn gas ganddynt weld Cymro yn llwyddo. Ond yn lwcus, fe ddihengais o'i gafael, a dod yma i dir Ffrancs, sydd erbyn hyn yn lloches diogel i Gymru mach. A mawr. Love him. Oh he's so kind isn't he? Lyfli.
Gobeithio y gellwch fy chwyddo yn ôl i siâp gwreiddiol. Oh right.
Ei, Ffrainc rydw wedi cael syniad. Right, brilliant, brilliant, brilliant! Elinor, Charles, up them stairs, get that Caleb free. Bron, Ffrainc, turned. Dewch efo fi.

All you gods, gwrandewch yn awr, Plîs gwnewch Dafydd El yn fawr, He's our Llyw olaf, a chliwch hyn, Mae Cymru'n crap mewn du a gwyn.